and learn the video from here i hope you gain some knowledge from here ok awle hei vawiin ah the Indian constitution kan sawi hriat dawn a ni a he chapter hi pawimawh khawp mai a Indian constitution hi grade eight atang hian kan zir tan chiah tihna a ni a hma zawngin kan zir ngai lutuk lo va tihian in pawl sang chho vang a in zir chho ve zel dawn a ni a introduction tlem kan sawi dawn a ni aw awle he chapter atang hian India ram dan zawng zawng a dan chung nung ber India danpui, Indian Constitution, aw India danpui kan zir dawn a, hei hi Written Constitution an tia chu chu ziaka awm a ni maw chuan khawvel Constitution ram dang pawhin an neih nen khai khin pawhin India Constitution hi a sei ber a ni entir a ni, Lengthiest Constitution Lengthi's constitution an ti a ni. Chuan heti hian sawi ta ila kan ni tin nunah hian kan chenpui kan veng chhung khawtlang mimal leh chhungte pawh kan ngaihtuah miah loh lai pawhin ah India constitution hian kan pian tir atangin keimahniah hianin eng nge ni dan hmangin ro rel daih tawh a ni tih hi hria ila min lo thunun sa reng tawh a ni. Tih hi kan hre theuh dawn a nia. Chuan a tawi zawngin India Constitution chu ram chhung zawng zawng inrelbawlna tur atana ram danpui a ni tih kan hriat phawt a ngai a ni. Maw ram chhung inrelbawlna tur atan a hlawmliana a tam em em mai leh nghal a, hriatsen pawh a ni lo a, Bible kan chhiar ang deuh hi a nia. Baihat sen ni lova pawimawh lai kan va chhiar ang kha a ni mai a. Chuan tumah ram danpui chunga leng an awm lo a, politician thil ti thei tak an nia maw, ah eng nge ni government worker sawrkar hnathawk sumdawng ah business man business woman emaw mihosa leh mirethei pawh india danpui hian inang khat vekin ah kan chungah dan a lekkaw a ni tih hi kan hriat a ngai a ni chu chu hmasa berah tichuan india constitution hian bible kan sawi ang deuh khan ah bung leh changte kha a nei ve a. Chung chang hrang hrang te chu article tiin an sawi thin a ni. Hei article one, article two, article five of the Indian constitution tih te pawn kan hre tawh thin mai thei a chanchinbu ah te TV leh news vel ah te. Tin article pakhat kan sawi zawng a article number twelve leh thirty five ah te hian mipui te dikna leh chanvo maw dikna leh chanvo hi rights tiin kan sawi mai ang a ahh te leh an zalenna chiang takin a inziak a ni. Chuan biakina Bible kan pastor upa leh thuhriltute pawhin sermonna an mamawh leh duhlaite an chhiar a, an hmang tangkai thin ang deuh khan. India Constitution pawh hi heng ukil kan tih te, lawyer, advocate maw, dan hre mi te, judge, court rorel tu te, magistrate leh police te leh midang dangte pawh hianin rorel, rote an rel theih nan, An mawhmawn a zawnah an hmang tangkai ve thin a ni Indian Constitution kha maw? Dan hre mi an nih avangin dan zawng zawng kha an hre vek em aw? Kan tih thin hi thil theih a ni ngai lo a. Engti nan Bible leh Constitution te hi a vaia by heart chi pawh a ni lo va, amaherawhchu hriat tam tluk a awm kher lo ang. An hnathawhna zawn a hmanraw tangkai ve ve an nih maw? Chuan le tihianin kan sawi leng a entirna an football game ah chuan kan ke hei kan like maw? Kan hmang nasa a a rules dan ah chuan goal keeper tih loh midang chuan khelh lak loh laiin kut a lo man ngawt chi a ni lo va foul ah te a ngaih thei a ni a players ten an kut a ball keng chungin pass ta se football khel an ni tawh dawn miah lo a ni. Pawh ni se hetiang deuh hian game dang basketball, volleyball kan tih hockey, cricket te maw te pawn rules an nei a dan dan hi an nei hrang thliah thliah a, heng rules dan kan tih ah te hian an game nih phung theuh an ti chiang a, an sawi fiah bawk a ni. Tin game dang atangin game dang pawh

Well I hope you watch the entire clip and uh, besides the fun part is you watch the cat dancing too and I don't know why he moves his head like that and anyway let's uh, move on to part 2 okay get ready rules dan kan soi game sang sang mi te kha mo game in nga na fundamental kan te in nga na an ni a khang rules theuh kha an game a zirin dan kha in ang lo ve ani Chuanin constitutive rules tih pawhin an sawi thei a nih hengte pawh hi maw hei hi aaa hriat tur chu kan za vaiin textbook base a hrilh fiah na awm ang ang te a ni a tlem kan han belh zel bawk a kan hriat fiah tlan theih nan le chuan hetiang deuh chiah hian kan vantlang aaa khawtlang te pawhin constitutive rules hi kan lo nei theuh a. Kan vantlang khawtlang society theuhah danglamna pawh midang society atangin kan lo hre ve ta a ni maw? Society lian deuha mipui awmkhawmna hei community hrang hrang an tam deuh naah te chuan heng rules dan kan sawi te hi mipui an tam tawh vangin inenkawl pawh a lian tham tawh a, a hau tak ve hle tawh ṭhian a ni. Rules dan an siam dawn reng rengin consensus an tia mi tam zawk ngaihdan vote hmang tein an la ve ṭhin a ni. Tunlaiah chuan heng consensus te hi ziakin maw written in chhiar theih turin an dah tha thin a ni. Heng ziaka dan dah that te hi tuna kan Indian Constitution pawh hi chutiang ang tho chu a ni ve chiah bawk a ni. Khawilai bung leh chang te pawh hi tih danglam Aaa awlsam tak an ni bik lo a maw? Hetiang aaa thenkhat hi chu siam that awlsam deuh te pawh awm thawp a Indian Constitution ah hian. Chuan Indian Constitution chu sawi tawng khan tih danglam ve thei a ni. Chu chu amend an tia, tih danglam nan siam reng rengin amendment an ti thin a ni. Tuna kan sawi leh tur chu aaa Jawaharlal Nehru kan hre theuh ang a, India ram Prime Minister hmasa ber a nia. British in India ram rei tak chhunga thuhnuaia awp beh. colonize duh lo tu ah kha a ni a, India ramah ah ro a inrelna leh eng nge ni ram dang awp behna British hnuai ni lo hnuaia zalenna duh tu a ni a, chuvang chuan independence activist tiin an sawi thin ni ah ti hian a sawi a Jawaharlal Nehru hian India ram chu pangpar a huan zau tak a chhunga pangpar chi hrang hrang parvulna hmun ang tiin a lo sawi thin a ni. Hei vang hian India ram hi ram zalen leh mipuite rorelna hmun, the largest working democratic country an ti thin bawk a ni. Leh democracy awmzia kha chu class hmasa ah khan kan sawi fiah tawhin ka hria a, ah mipui, mipuite lalna ram, mipuite thuneihna, ah mipuite'n kan aiawh kan thlantlinna ram a ni tih kha kan hre teuh dawn nia aw. Leh, tunah chuanin heng Indian Constitution kan sawi hma hianin hriat tur pawimawh deuh a awm a, history lampang thil hlui sawi tel a ngai thin a, entirnan civics te leh history hi subject inang khat deuh reng, in combine deuh reng an nia, kan zir chhoh zelnah hetah college ah BA, MA kan zir thlengin hei hretlang ta ila tha awm e. Chuan Indian history kan sawi a ngai a, Indian history ah hianin eng nge ni. India ram British ina awp behna atanga a lo zalh en tawhna kan sawi dawn a ni. Nikum lamah te class dangah te kan lo sawi tawh thawp a, kan hriat nawn leh nan kan han sawi nawn leh a ni se tin hriat nawn tluk a awm lo va, hriat chian tluk a awm lo tih kha kan sawi dawn a ni aw. Chuan le Indian history tlem sawi tel ta ila India ram amah a a lo inrelbawl chhoh dan leh. Harsatna ramin a tawrh dan te an sawi dawn a ni. India ram hi eng nge ni ram lei lung hausa lutuk a ni a, natural resources nei tha a ni a, hei ahh a tam a sawi tur ahh British hian an sawi dan chuanin British hi hman lai chuan ram ni tla seng lo a rorel tu an ti a ni. Awmzia chuan ram kha a zau lutuk a ni kha a an tla dawn chiah tih khan a tlakna lam tawpah khanin British ram zau lutuk kha ni chhuahna Ahh ram dang kha lo va awm leh tih nan nia British kha a ram kha a empire kha a lian em em a ni. Thil an ti thei an chak a, India ram pawh kum sangkhat zaruk AD khan India ram leilung chu sum dawn nan British ho khan in an rawn tlawh ve phawt a ni, an rawn awp nghal tawp lo va. Tichuan in sangkhat zaruk chu kum engzat kal ta nge tun ang hunah chuan kum zali dawt liam ta kha a ni maw? Aah British ho hian a tir lama sumdawnna kalpui mai duh tawk lovin India ram lei lung hausakna nasa tak an han hmuh khan awp bia ram chhunga rorel duhna hial an lo nei ta a, India ram kha sawi tawng khan a hausa a ni engkim a agriculture ah te eng nge ni aah rangkhat sak kan tih lampang te hetiang thil hlu hrim hrim ah khan in tun hnai ah pawh hian India hausak zia hi an sawi an sawi thin a aah-- Khatianga hausa awpbeh ni lo ta ang selang chuan tunah pawh khawvela ram hausa ber zing a mi a ni ngei ngei ang tiin an sawi thin a ni. Engpawh ni se India ram chu a zauin mipui an tam em avang chuan awpbeh mai chu British tan pawh thil awlsam a ni lo a, chuvang chuan British hian dan an siam a, policy hrang hrang an hmang a, chung zingah chuan divide and rule. Policy an tih chu a lo chhuak a ni. Awmzia chu then hrana awpbeh a ni mai. Divide chu thil eng nge ni sem then hranna lampang deuh sawina a ni a, helaiah hi chuanin rule kan tih chuanin eng nge ni inawpbehna, inthununna tih lampang sawina a ni. Maw a then sawi. Nasa deuh chuan in then hrang la awp bet rawh tih lampang kha a ni. Chi hrang hrangin an then hrang a ni. Sakhuana thil ah te an then hrang a, ah a rethei hausa deuh te pawh an then hrang a, tikhan an awp bet zui nghal a dan an siam zel mai a ni British kha. Chuan chu lehkha thiam awm hmasa an ni vain an fing a. India ram kha ka tih lai khan education ah an lo sang lutuk lo nen an thuhnuaiah an dah awlsam em em mai a. An ram lo hausa chu silo inrelbawlna lama an lo chak lutuk lo va, chuvang chuan politics lam an la hmel hriat lo vangin lehkha thiam an tam lo va, British chuan an duh tawkin an awp ta hmiah hmiah mai ta ni. Sawi tawng khan a tira sum dawn pui a kal a kha an awp bet ta daih mai ni chu. Tichuanin heti hian an inthen hrang ta nak nak ta ni. Hindu kulmuk tak tak leh Muslim te chu an sakhuana in an lohna den chhena inhuat tira awp beh chu an tum ta daih mai a. An hlawhtlinpui ta nia British te khanin. Tichuan British ho chuan India ra India ramah chuan kum zahnih chuang teh meuh ro han rel zui ta phawt mai a. India leilung hausakna pawh duh tawkin an la a ni. Hei Taj Mahal lung hlu thlengin British te hian an ru a ni. Tun hnu hian an sawi nasa a, hei Kuh i Nur an tia diamond hlu deuh mai a awm a, chumi chu tunah hian British Crown ah khumi an lal nu Queen Victoria lukhumah khawn a awm vai a awm vai an ti a ni. Maw? Chuan kan sawi belh zeuh ang a hemi bika hi hmang tum khanin an han sawi leh nak nak a sawi kha tam a, amaherawh chu British lam hi chuan pek an tum tawh lo a nih hmel a, hei chu ah kan dan in a ken tawh vangin in pek maithei ni lo e tiin sawi te pawh a awm a ni. British Museum ah khuanin hmang kum deuh khan Narendra Modi hianin a tlawh nghe nghe a, Queen Elizabeth hian a kalpui a, India thil te pawh lo awm ve nual a ni awm e.

An pawh ni se kha lam kha kan sawi thui lo va, tichuan subject ah lo lut ta ila hun alo kal zel a, British ho awp behna ngai thei lo India ramah pawh an tam hle a ni, British ho hnawh chhuah duh kha an tam bawk a, tharum hmanga nawr chhuah duh pawh an tam a ni, chung ho chu extremist an ti a, tin tharum kher lova inchhuah tir duh an awm a, chung ho chu moderate an ti leh bawk a, tichuan India chuan British te chu hnawk an ti tan ta a nih chu. Aw thil pakhat kan hriat ngei ngei tur chu India kha engtin nge British te khan an awp beh nghal tawp tih hi a ni. Hei zawhna pawimawh deuh nia India khan lal leh sipai te an nei lo em ni? Defence lama ah enge a dinhmun tih zawhna awm thei a ni a. Hne tihian Changtaila sangkhat zaruk AD sixteen hundred AD ah British ah a lo kal thu kan hria a. Khang ho kha East India Company. EIC tiin a sumdawng tura lo kal an ni phawt a ni. An hming kha East India Company a ni. Tichuan sangkhat zaruk sawmthum pali leh sangkhat zaruk sawmthum panga velah chuan India ramah kha tih lai khan eng nge ni Sikh Empire maw Lalram leh Mughal Empire kan tih te Maratha Empire te in do thu kan hre leh a. India Lalram hrang hrang kha an lo in do thin a ni India ram chhungah khan India mite tho kha. Hei vang ringawt pawh hian India chuan sipai leh sum tam tak indona ah an lo khawral nasa tawh a ni. Maw British ho lo kal hma tang daih tawh khan. Tichuan historian lam chhui mite phei chuan hei Sultan kan hreng a, a Sultan chu Muslim lal a, Mughal ho Sultan Aurangzeb an ti a, chumi phei chuan a dam chhungin Maratha Empire leh Sikh Rebellion maw Sikh hel ho hi a bei kum tluahin an ti a ni. Chutiang khawp chuan indo an lo in bei nasa thin a ni, indo in maw? Aah heng hun lai hian eng nge ni India ram indo lai British lo luh tawh hnu hian East India Company te chuan eng nge ni tan lam nei lo in neutral tak khan in fing tak in Indian ruler thenkhat te hi an lo support ve thin a ni maw? Tichuan. British East India Company te chu India politics lamah an lut thuh ve tel tel ta a, tikhan Lal ho chanchin te khan an hre zel ta a. Tichuan India rama Indian ruler Lal te an inbeih chauh hrep tawh hnu ah chuan British East India Company te chuan India Lal te chu an do ta thut mai a ni. Tichuan sangkhat za sarih sawmnga hnu atangin East India Company te hian India chu an do tan ta rup rup mai a nih chu. Tichuan Chung indona te chu hming hrang hrang an pe ve ta a, pakhatnaah chuan Battle of Plassey an ti a, tichuanin a dang lo awm leh a Battle of Buxar te an ti a, Anglo-Mysore War an ti a, chungte chu chi hrang hrangin an then hrang leh a, First Battle, Second, Third leh Fourth te a awm a, tichuan Anglo-Maratha Wars a awm leh a, first second and third battles an tih a ni tichuan anglo kan tih chuan english tih na a ni mai a maw tichuanin indian rulers te hian british te hi heng in do na hrang hrang ah te hian an hneh ve nual a ni mahse british fin an chelh zo lo an fing em a a tawp lamah hian india chu tlawm a ni ta ber a ni. Tichuan thil phat kan hriat reng tur chu Napoleon Bonaparte French maw French Emperor ropui tak French ram mi khanin ah fourth battle of Anglo Mysore war hun lai hian Indian ruler pakhat ah Tipu Sultan an tih awm a ah chu chu British lakah chuan pui a tum ve a ni Napoleon a pawh hianin amaherawhchu British ho an fin em avangin ah pui thei dinhmunah a awm ta lova. India chuan hemi tum hian an hneh zo ta lo a Tipu Sultan pawh hi a thi zui a ni. Tichuan Maratha Empire an la awm a, a tawp berah khimi Anglo Maratha War khi kan hria ang a. An ni te chauh hi aah hemi Empire lian awm chhun India ramah leh British Empire han cho thei tur kha a hnu hnung ber an ni ta a ni. Kan hmuh ang hian First Anglo Maratha War te hi a han chak ve a, masa second leh third ah chuan British hi, an hneh zo tawh lo ni. Tichuan, Sangha Zaret sawm pariat, eighteen eighteen, thleng India rama British indona leh aah British leh India indona a awm ta a ni. Tichuan, hemi hnu pawh hian aah India rama lal sipai han ngah deuh, British han cho tur hi an awm tawh meuh lo a ni. Engpawh chu ni se, Sangha Zaret sawm nga pariat ah chuan Indian sipai British hnuaia awm te chu British sipai lakah an hel a, hei sipawi miute ni an ti a ni. He helna hi British lah chuan awlsam em em maiin a han ching fel leh phawt a. Aah he Sepoy Mutiny zawh hnu hian, Sepoy Mutiny kan tih chu sipai laka helna, an hotute laka helna a ni mai a. He Sepoy Mutiny zawh hnu hian British lalnu Queen Victoria chuan India ram lal ber nihna a rawn nei zui ta a. A rawn awp a tichuan India ram pawh British India tiin an sawi zui ta a ni. Le tihian British hian India ramah Ahh anmahni hlawkna turin rel kawng te an siam zui nghal a, tin zirna hei India tan an pe tha duhlo em em bawk a education lamah. Heti lai hian India rama ziak leh chhiar thiam tehna literacy rate chu twenty three percent hnuailam daih a ni maw India text India India heti lai hianin ahh textile industry an tih hei la silhfen leh puanlam siamna hmanrua ni mai ang chu. India siam chhuah tam ber thin chu an tih tawp sak bawk a ni. Maw? Textile hi British awp beh hmaah hian India in, India hian ram dangah sum dawn nan a thawn chhuah tam ber thin a ni. Aw le tihian kan khaikhawm tawh mai ang a, Revolt of eighteen fifty seven khami Sepoy mutiny chungchang kha. India khua leh tui citizen kan nih chuan kan hriat ngei ngei ngai a ni. A chhan chu British laka India in Zelenna kan sualna ah kan fight na hmasa ber a ni kan ti thei ang. A tirah ah Zelenna hi hlawh tling nghal lo mah se a hnu kum za rei hnu sangkhat sakua sawmli leh pasarih ah India mahni in rel bawl theihna. Maw independence kha kan nei thei ta chauh a ni. Tharum hmanga sual chhuah tum kha a hlawhtling zo ta lo va. Hei freedom fighters tam tak Zalena sualtu baka Mahatma Gandhi te Nehru te nen tharum tel lovin non violence in British te khan chhuah tir thei ta a ni. Tichuan ram Zalenna a nih freedom kan tih tak tak nei tur hian kum tam tak te hun te a mamawh a, nunna tam takin an chan a. Zel tang te sawisak te tin khai hlum ta thleng in awm a, tin mipui awmkhawma han kah hlum tak tak an tih te pawh kha a tam a ni. Chuanin hnam anga inhmuhsitna tiang chi te pawh kha a thleng nasa a racism kan tih hmain apartheid tih te kan zir tawh kha Paul hnem lama civics ah khatiang deuh te kha a thleng nasa a, tin kum sahnih dawn kha British hnuaiah khan India ram kha kan awm a ni. a rei em em mai a ah freedom hi thil neih harsa tak a ni tih he video atang pawh hian kan zir chhuah ngeiin a rinawm a ni tichuan india ram chuan mahni a ram pakhat anga a inrel bawl theihna maw khami independence a neih kha august ni sawm panga sangkhat che pawh sawmli pasarih khan lo ni ta a ni kum tin hemi hi independence day hi kan hman phah ata a ni hei kum inangah chuanin. Kum samsarih pali bawr vel chu liam ve ta chauh a kumza pawl a tling lo a ni. Tichuan ram te kan inkaihhruai thiam theih nan te, sorkar te kan insiam nan te khan, kan in set up ve theih nan te, a awmze nei zawk a, ram kan kaihhruai theih nan te khan Indian Constitution kha kan mamawh ta a ni. Chu chu hre rengin Doctor BR Ambedkar-a ka tih hun laia Chairman Constituent Assembly te kha din nghal a ni a. Tin Constituent Assembly te hian. Uluk leh tiu fur takin India Constitution hi an duanga an draft ta a ni. Tichuan ni sawmhnih paruk, January, sangkha chakua sawmnga khanin India Constitution pawh hman theih turin an rawn duang fel ta a. Tichuanin hemi ni hi Republic Day tiin kum tinin kan la hmangchhinzawm ve zel ta bawk a ni. Awla tikhan vawiin tan chuan kan luh tawk anga next-ah Indian Constitution hi kan luh chilh leh dawn nia. Thank you.